Yym, plîs rhowch croeso cynnes i Mark Morgan. Ok, diolch yn fawr am fy ngwahoddiad i fod yma heni, ond mae'n hyfryd iawn weld yy wynebau cyfarwydd o'r gwobrwyo ac pobl sy wedi dod yn ffrindiau yn yn sgil hynny, so mae'n rili lyfli i weld chi eno. Yym, pan mae bobl yn gofyn i fi yy sut ddechreuodd fy nhaith i mewn i addysg, dwi'n dweud iddyn nhw, nad oedd yn llwybr hollol draddodiadol. Cyn i mi sefyll mewn ystafell ddosbarth, roedd fy swydd ychydig yn wahanol. Roeddwn i'n weithio yn parasiwtio i'r anialwch, weithio yn patrolio drwy'r jwngl, ac ar adegau, o'n i'n gweithio mewn tymereddau o minus 25 gradd yn yr Arctic. Milwr o'n i, o 16 i 40 oed, yn gweithio dros y byd. Felly, ie, newid bach oedd dod i mewn i'r ysgol. Um, ond i fod yn ollol onest, erbyn hyn, does dim llawer o wahaniaeth weithiau rhwng cadw trefn a griw y filwyr ifanc, a chadw trefn a grwp o fechgyn bywiog blwyddyn 11, a ddyletswydd amser cinio. A, ar adegau, mae hynny gallu bod fel patrolio drwy'r jyngl hefyd. Ond pan nes i symud i addysgu, oedd rhaid i fi newid rai pethau, ond roeddwn i'n ffodus iawn bod llawer o sgiliau o'r fyddin yn trosglwyddo yn naturiol. Arweinyddiaeth, sgiliau cyfathrebu, a'r gallu i weithio fel tîm. Ond falle y peth pwysicaf oedd y bobl o'n gwmpas, ysbrydolodd. O'n i'n gallu ffindio'r teimlad o gweithio mewn tîm yn syth, a mae hwnna'n bwysig i pobl sydd wedi bod yn y lleoedd arfog. Un person yn arbennig oedd Misus Rachel Chamberlain. Rachel oedd pennaeth y Celfyddedau Mynegiannol yn Ysgol Pen-y-dre, Merthyr Tudful, ac roedd ganddi'r gallu anhygoel hwnnw i ysbrydoli dysgwyr o bob cefndir a phob gallu a gwnaed iddyn nhw credu ynddyn nhw eu hunain. Yn 2019 cefais y fraint o ennill Gwobr Addysgu Proffesiynol Gymru am ddefnydd ysbrydoledig o'r Gymraeg, ac yna, yn 2020, Gwobr Athro Ysgol Uwchradd y Flwyddyn, a newydd sylwi, ydw i wedi, ond mae'n neis i weld, dyna oedd fy hen ddosbarth fan hyn. Yym, so, Oedd e'n hyfryd. Oedd e'n grêt yn er oedd y cydnabyddiaeth yn hyfryd iawn ar y pryd, wrth gwrs, i mi. Nid oedd y gwobrau hynny yn erioed yn ymwneud â fi yn unig a fel bod pob un sydd wedi ennill y gwobr yn dweud hynny. Ond roedd yn adlewyrchiad o'r ysgolion. Mae Ysgol Pen-y-dre ym Merthyr Tudful yn ysgol arbennig iawn. Yym, os chi erioed wedi bod yn y Gurnos yn gweld y gwaith sy'n mynd ymlaen yna, a dwi'n gweld yr un fath o waith nawr yn, yn Ysgol Bae Baglan. Yym, y cydweithwyr a dysgwyr, dwi wedi bod yn digon ffodus i weithio gyda nhw. Ers hynny, dwi bellach nawr yn gweithio fel Pennaeth Cynorthwyol ac yn Bennaeth yr Ysgol Ganol yn Ysgol Bae Baglan, a dwi wrth fy modd gyda rannu arfer, cefnogi athrawon eraill, a'r cyfle i mentora genhedlaeth nesaf o ddysgwyr. Cymraeg yw fy mhwnc, dysgwr ydw i, ond mae'r dysgu Cymraeg yn rhywbeth sy'n agos iawn at fy ngalon. Dwi'n gweithio mewn ysgol cyfrwng Saesneg, ond be chi'n dweud i'r plant yw nid yw'r Gymraeg yn ddim ond pwnc ysgol, ond wrth gwrs mae rhan o pwy ydyn ni, a mae'n rili bwysig maen nhw'n clywed hwnna bob dydd. Rwy'n ceisio rhoi ymdeimlad o falchder a pherthyn i'n dysgwyr, rydym dysgu stori ein iaith! Ein cerddi, a'n caneuon eiconig, ac yn annog disgyblion i ddefnyddio'r Cymraeg yn naturiol. Sdim ots os mae'n hollol anghywir, sdim ots os ydyn nhw ddim yn treiglo, jyst i ddefnyddio fe. Nid dim ond i pasio arholiad, ond fel rhan o'u bywyd bob dydd yn yr ysgol ac y tu hwnt. One of the greatest privileges for me in working in education is the chance to make a positive difference to the lives of young people every single day.

Ma fe'n mynd i siarad yn Gymraeg, he will be speaking in Welsh, so headphones on if you need them. Plîs rhowch croeso enfawr i Michael Rees. Noswaith dda, good evening. Rydw i yma i ro- i rannu tipyn bach o fy llwybr mewn i addysgu a tipyn bach o'r straeon a'r, wel fi'n gobeithio bydd cwpl o'n nhw'n ddoniol naill ffordd, o, o'n siwrne i'n bersonol. Um, felly, oedd llwybr fi yn, i ddod yn athro bach yn wahanol i'r llwybr traddodiadol, os hoffech chi. Felly, o'n i'n... Wi'n newydd adael y brifysgol yn 2019 a ges i swydd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Rhyd y Waun a fel technegydd. Achos o'n i'n meddwl, wel, dwi ddim yn gwybod beth, be diawl arall fi'n mynd i wneud, rhaid gweud. Ac o'n i'n canol a cadw'r labordai, o'n i'n paratoi'r arbrofion a o bryd i'w gilydd o'n i'n cael helpu yn yr ystafell ddosbarth hefyd. Ac o'dd gosod lawr yr arbrawf yna Wedyn ni mas trwy'r drws ar yr ochr a chlywed yr athrawon yn cael dysgu'r wers 'na. Oedd hwnna'n rhoi rhywbeth yn, ynddo fi. O'n i'n gwybod, na, mae rhaid, rhaid, rhaid i fi wneud hwn. O'n i'n digon ffodus wedyn ni i fod yn rhan o garfan gynta Brifysgol Agored yn eu târ cyflogedig nhw, ac oedd hwn yn gyfle anhygoel. I fi, oedd e'n grêt. O'n i'n cael aros yn yr ysgol, o'n i'n hapus ynddi. O'n i'n nabod pawb yn barod, oedd y plant ddim cweit mor scary achos o'n i'n gyfarwydd gyda nhw'n barod. Ac oedd e'n... ma' fe'n rhywbeth fi'n meddwl, mae wedi wneud fi'n gwell athro na faswn i wedi bod taswn i wedi wneud llwybr mwy traddodiadol, achos oedd 'da fi dwy flynedd o brofiad yn mynd mewn i'n blwyddyn angl fi o gymharu gyda'r blwyddyn Ych chi'n cael yn arferol, ac iawn, oedd e'n heriol, effyrnol o bryd i'w gilydd, ond rhywbeth fi'n credu sydd wir wedi gwneud fi'n addysgwr llawer gwell o ganlyniad. Fi moyn symud ymlaen wedyn 'ny i sôn amdano'r Gymraeg a pam mae dysgu trwy'r Gymraeg mor bwysig i fi. Nawr te, mae'r Gymraeg yn rhan annatod o pwy ydw i fel person, rhywbeth dwi'n defnyddio fe yn 'y mywyd i pob dydd, ac mae cael y cyfle yw defnyddio hi wedyn 'ny yn 'y mywyd pob dydd, yn 'y mywyd proffesiynol fi. Mae hwnna'n rhywbeth fi'n gweld yn hunan yn hynod, hynod o ffodus i gael gwneud. Dwi hefyd yn meddwl mae cael cyflwyno plant a phobl ifanc i'r iaith Gymraeg yn rhywbeth bwysig. Fi'n credu mae'r, mae 'na gymuned hynod o gyfoethog yn y Gymraeg. Mae'n byd gwbl gwahanol, mae fe'n byd arall. A mae cael tywys plant a phobl ifanc, mewn i'r gymuned yna a dangos iddyn nhw cael. Mae, mae hwn yn fyd anhygoel. Mae hwnna'n rhywbeth fi mor, mor ffodus i gael gwneud. A fi'n credu mae dysgu bioleg trwy'r Gymraeg, mae hwnna'n rhan ohono fe. Achos fi'n credu os mae'r iaith Gymraeg mynd i ffynnu, fel fi'n gobeithio'n iawn mae'n mynd i, mae eisiau dangos i bobl bod y Gymraeg yn iaith fodern ac yn iaith gyfoes ac felly fi'n credu mae mor, mor bwysig bod pob un pwnc yn cael ei dysgu trwy'r Gymraeg achos mae'n dangos i blant a phobl ifanc, na, na, dyw'r Gymraeg ddim yn iaith ond ar gyfer barddoniaeth neu straeon neu caneuon neu beth bynnag yw i, er bod hynny'n bwysig iawn iawn, mae'r Gymraeg yn iaith mae modd ei defnyddio mewn pob un elfen o'ch bywyd chi a fi'n falch iawn bod fi'n cael cymryd rhan eitha bach yn hwnna. Wedyn ni, o'n i moyn sôn amdano'r elfennau swyddi sy'n dod â balchder i fi. Nawr te, fi'n dwli, dwli, dwli cael gweld plant yn cyrraedd a maen nhw'n fach a maen nhw'n ofni popeth a maen nhw'n gweld a nhw ddim yn gwybod beth diawl maen nhw'n wneud. Ac erbyn i nhw adael ym mlwyddyn 11, maen nhw'n bobl llawn. Maen nhw gyda'r holl sgiliau sydd eisiau arnyn nhw, maen nhw'n mynd mas mewn i'r byd a dwi'n gwybod rydw i wedi chwarae rhyw fath o rôl yn eu paratoi nhw, a mae hwnna'n rhywbeth sydd mor, mor bwysig i fi. Wedyn ni ar elfen bioleg a gwyddoniaeth, rydw i wastad wedi bod wrth y modd gyda gwyddoniaeth rhyw fath o blentyn. O'n i'n darllen encyclopedias i'n hunan yn stafell wely, felly mae hwnna'n rhywbeth od, ond na ni. Ond o fi wrth y modd dy fe, a mae cael tanio bach o'r diddordeb yna yn y gwyddorau a mae Oleg yn benodol yn rhywbeth fi'n wir, wir yn gweld yn bwysig achos fi'n siwr bydd rhai pobl yn ishte fan hyn yy wedi meddwl o na dyw gwyddoniaeth ddim yn rhywbeth i fi neu o'n i'n ffindo gwyddoniaeth yn rili anodd yn yr ysgol a'r nifer o weithiau fi wedi clywed ni yn nosweithie rieni ac felly fi'n credu yn enwedig yn yr ardal fi'n dysgu ynddi, ardal ddifreintiedig, mae'n hanfodol bwysig bod y plant ma'n gwybod na, na, mae gwyddoniaeth yn rhywbeth i fi, Gweld unrhyw beth sydd o fewn fy ngafel i, a mae'n byd mor, mor gyfoethog, fi'n dwli cael, cael cyflwyno hwnna iddyn nhw. A dath hwn i, mae'n ma enghraifft gwych eleni. Felly mae dosbarth blwyddyn wyth dy fi eleni, a maen nhw'n ddosbarth heriol, ond fi'n dwlu disgyn nhw. Mae fe'n cymryd yr holl egni am y diwrnod cyfan ond na ni. Ac mae'r ferch yma, mae'n troi ata i, A mae'n mynd, Sir, y llynedd, oedd gwyddoniaeth yn rili anodd, oedd e'n rili anodd, ond fi'n gallu neud e eleni, ma' ma' fe fel gêm, fi'n rili hoffi fe. A dyw hi ddim y fath ferch oedd hi'n trial gweud hwnna i seboni fi neu dim byd fel 'na, a doedd hi ddim yn gwbod faint y balchder oedd hwnna'n achosi yn yno i. Fi'n credu mae'n gweud mwy bod fi'n berson emosiynol yn ei bod yna llefen drosto hwnna, ond ond dyna ni. Ac hefyd meddwl amdano dysgwyr blwyddyn un ar ddeg fi. Fi wedi bod yn dysgu am digon o amser nawr Y disgyblion sydd ym mlwyddyn un ar ddeg, wnaethon nhw ddechrau ym mlwyddyn saith pan o'n i wedi dechrau dysgu o ddifri, a fi'n wir, wir ddim yn disgwyl mlaen i gael gwared arnyn nhw, fi ddim am gadael nhw fynd. A fi wedi bod yn niwtor un ohonyn nhw hefyd, a fi'n dechrau becso pwy sy'n mynd i fod yn fwy emosiynol y diwrnod o'n nhw'n gadael, naill ai fi neu nhw, ond newn ni weld, newn ni weld. 'Na'r te. Ma' Er mai'r swydd o ddysgu yn rhywbeth rydw i wrth fy modd gyda, rydw i wir, wir, wir yn mwynhau. Mae yna llawer o gyfleoedd tu hwnt i i ond yr ystafell ddosbarth wedi cael eu cynnig i fi, ac un ohonyn nhw yn ddiweddar oedd taith yr Adran Wyddoniaeth i'r Unol Daleithiau, i America, a mae fe'n wythnos llawn ac wythnos lle chi ddim yn stopio'n wythnos anhygoel. A mae'r cyfle o gael nofio gyda manatees yn y gwyllt a gweld manatee mynd hibo gyda'r un bach hefyd Dyw hwnna ddim yn brofiad rydw i byth, byth, byth mynd i anghofio. A rhywbeth hefyd oedd cwpl o'r disgyblion, o'n nhw rili, rili, rili ddim moyn mynd mewn, ac o'n nhw mor browd o'u hunain, o'n nhw wedi llwyddo mynd mewn. Er un o ferched blwyddyn deg, oedd un adeg oedd jyst yn mynd Seh! So jyst yn trial nofio gydag un llaw, ond, ond 'na ni, 'na ni. Ond na i orffen wedyn 'ny gyda, er oedd hwnna'n daith anhygoel, gwbl, gwbl anhygoel,